Salam mähriban doganlar, eziz ildeşler, gadyrdan tomaşaçylar, öýüňize bereket, ömrüňize bereket. Hemişe aýdyşymyz ýaly, biziň ýolumyz, niýetimiz, pälimiz, maksadymyz, Ilim günüm bolmasa, aýyň günüm dogmasyn. Il bilen gelen toýda baýram. Il bilen gelen toýda baýram. Şonuň üçin şu gün il günden, il-ulusdan, halkymdan, watandaşlarymdan diňe bir şu kanala seredýän, şu kanaly gollaýanlardan däl, bütin türkmeniň ykbaly bilen gyzyklanýan, türkmenleň, Türkmenistanyň geljegi bilen gyzyklanýan ähli adamlardan sala salyp maslahat soramak isledim. Biz hemişe elimizden geldiginden hakykatyň bütin dünýä jar edilmegini, Türkmenistan, türkmenler baradaky hakykatlaň, hakyky maglumatlaň, bütin adamzada dogry görnüşde, professional derejede ýetirilmegi üçin şu güne çenli zähmet çekdik, alada etdik. Bir müň dokuz ýüz togsan dördünji ýyldan bir müň dokuz ýüz togsan sekizinji ýyla çenli Magtymguly diwany žurnalynda Türk dünýäsiniň neşirýat birleşiginde, Türkiýe-Türkmenistan dostluk dernegi jemgyýetinde, Awrasiýa kültur derneginde ýagny Ýewraziýa medeniýet jemgyýetinde. Ondan daşary, burun dokuz ýüz togsan ýedinji ýyldan iki müň altynjy ýylyň on dördünji apreline çenli Türkiýäniň döwlet teleradiogurumasynda şol döwürde öz işini dowam etdiren, häzir ady TRT Awaz bolan, TRT int, TRT International, TRT Awraziýa, TRT Ýewraziýa telekanallarynda, şeýle-de Türkiýäniň ses radiosynyň türkmen dilindäki gullugynda, Biz hemişe türkmençilik üçin, türkmeniň bähbidi üçin, hakykatyň jar edilmegi, bilinmegi, türkmenler baradaky hakykatlaň bassyr-ýussur edilmezligi, gizlenmezligi, ýok edilmezligi üçin hemişe egindeşlerimiz bilen, ýürekdeşlerimiz bilen, egin-egne berip göreşdik, zähmet çekdik. Bilinşi ýaly, birnäçe gün mundan öň Istanbulda bir waka bolup geçdi. Belli bir toparyň öňe sürmegine görä, bu protest synanyşygydy. Hakykatda bu nämedi? Ony diňe häzir Alla bilýär. Biram şol işiň içinde hakykatdanam şol işiň içinde bolan adamlar bilýär. Indi, mähriban doganlar, şu günki günde Ystambulda bolan şol wakalar zynjyrynyň taryhy aňyrdan, düýpden, nirden, näme sebäpden, näme maksatly gelýändigini we şu günki günde nähili netije berjek bolýandygyny we geljekde nähili netije berjegini size düşündirmelimi? Şuňa gerek barmy? Men şu temada hemmäňizden şu kanaly gollaýan, gollamaýan, hak bileleşigini gollaýan, gollamaýan bütin watandaşlardan maslahat soraýan. hakykatlary aýtmalymy? Gerekmi hakykat size? Ýa gerek dälmi? Adamzat taryhynyň dürli döwürlerinde şeýle bir pis mahluklar adama meňzeýär. Jemgyýeti erbet edip bozdular. Käbir jemgyýetiň içinde käbir toparlar, päliýamanlar, pisler, haramzadalar öz içinden özlerindenem ökde bir haramzadany çykaryp, alyhekgä çokunan şol gadymy döwürdäki imansyz, wyždansyz adama meňzeýän, ýöne adam bolup bilmeýän mut-hor, süýthor, parazit, wampir mahluklar ýaly hereket edýänler bar edil häzirki döwürde. Gynansak-da, häzirki döwürde Türkmenistanyň we Türkmenistanyň watandaşlarynyň başynda ýekeje haramdag, haramzadalaň, bandit diktatura režimi ýok. Olardan has beter şolara göreşýändigini öňe sürüp, aslynda absurddan başga hiç zat etmeýän, öz şahsy internetdäki reklamalary, reýtingleri, PR-lary üçin, şöhratparazlygy üçin hemme zady etmekden gaça durmaýan hakyky, hiç hili gatançsyz haramzadalaň öňüni çekýän bir toparyň dezinformasiýasynyň astynda türkmen halky şu wagt aň taýdan, psihologiýa taýdan gaty erbet ezýet çekýär, ezýete duçar boljak bolýar, intäk bu başlangyjam däl, muň dowamy bar. Dowamynda näme bolýar bilýäňizmi? Türkmenistan watandaşlaryň aňy. Owalam, iki diktator tarapyndan we ondan öňki Stalin döwründen zaýalanan, depgilenen, basgylanan, zäherlenen aňy weýran bolýar. Siz türkmen halkyna, türkmenlere, Türkmenistanyň watandaşlaryna ediljek bolýan psihologiki taýdan, Genosida goşulýaňyzmy? Goldaw berýäňizmi? Hakykatlary aýtmalyňmy? Hakykatyň hatyrasyna çykyş etmäliňmi? Hany aýdyň, mähriban doganlar. Bu şerraýlar ogurlyk eden uýalmaz, üstüne baran uýalar edip, gabat gelen ýerde bular bizden şikaýat edýärler. bizi şikaýat edýärler. Nämemişin? Biz olara diktatorlyga garşy göreşýämişin, ine-ha şolaryň diktatorlyga garşy göreşişi şu güne çenli ýalan propagandadan, dezinformasiýadan, absurd işlerden, prowokasiýadan başga hiç zat etmediler. Aýdyň, hiç zat etmediler. Näme başaryp bildiler? Töhmet atmagy gowy başarýarlar. şyltak atmagy gowy başarýarlar, göripçiligi gowy başarýarlar, haramçylyk etmegi ýaman gowy başarýarlar. Haramzadalaň, haramzadaçylygyň ordinariusy ynha şular. Taryhda köp halklar, milletler, jemgyýetler ýalňyşdy. Şular ýalakaý mahluklary, haramzadalary, wampirleri, muthorlary, prowokatorlary özüne ýolbaşçy, baştutan edip, şony özüne maslahatçy, ýol görkeziji, ýolbelet edip ýalňyşdy şol halklar. Näme boldy soň? Olar alahekga çokundylar. Ýaradan Biribara gudratygüýçlä däl. Şeýdibem, şol halklary ýer ýuwutdy ýa-da gaty erbet şolaryň başyna peläket geldi we ýok bolup gitdiler. Taryhda ýok bolup gitdi şolar. Öz-özünden ýok boldumy? Ýok. Ýaradan Biribaryň gudraty bilen ýok boldy. Şol görkezilen gudrata şol döwrüň aktiwistleri, hakykatyň, halallygyň tarapynda bolan adamlar goşant goşdy. Gördüler, bakdylar, bütin dünýä şu erbetlik, hapalyk, haramçylyk ýaýrap barýar. Dinler geldi. Mukaddes Kitaplar geldi. Adamlary şular ýalaky haramzadalaň yzyna düşmäň diýip hakykaty düşündirmek üçin. Taryh hemişe gaýtalanýar gynansagam. Edil şu günki günem taryh Türkmenistanlylar üçin we Türkmenler üçin gaýtalanyp dur gynansagam. Şol bir taryh. Şu günki gün internetde birazajyk aktiw bolan kiçijik bir topar ýa birnäçe kiçijik toparjyk ýa-da birnäçe haramzada, adamlary gipnoz edip bilýän haramzada, prowokator diňe öz internetdäki reýtingleri üçin halky aldap, halkyň aňyny zäherläp, sada, bigünä, ynanjaň adamlary oda sürüp, bela-beterleň öňüne itekläp, özleri yzda oturyp, heşelle kakýarlar we türkmeniň ykbalyny aýylganç bir ýagdaýa, girdaba, çukura sokmak üçin şular elinden gelenini edýär. Iki sany topar bar. Türkmenistan bilen baglanyşykly hereket edýän bir topar hakyň, hakykatyň, halallygyň, dogrulygyň tarapynda. Beýleki topar olara garşy, hakykata garşy, hakykata düşünmek islänok, hakykatyň aýdylmagyny ýaýradylmagynam islänok, edil diktatorlyk ýaly. Edil diktatorlyk ýaly häzirki haramdagy we oň bandit şaýka, mafiýa, diktatorlyk, rejimini aýryp, üçünji bir diktatorlygy getirmek üçin, şondan öz bähbitlerini gazanmak üçin. Başga niýet ýok, başga maksat ýok. Ýöne has gynançly zat bu däl. Şul haramzadalara, şu prowokatorlara, şu ýalanyň propagandasy bilen meşgullanýan alahekgelere çokunýanlar we şolaň yzygiderli ýagdaýda gabat gelenlere edýän arz-şikaýatyndan ýurt ýykýan, halky tozdurýan alahekgeleň arz-şikaýatyny diňlemekden bizar bolan adamlar bar. Halkara derejede işleýär. Bular diňe türkmen halkyny ýalan propaganda bilen aldanok. Bular halkara guramalaram öz ýalan propagandalary bilen allajak bolýarlar, käwagtam allaýarlar. Indi şoň üçin şu günki gün möhüm bir karary kabul etmek isleýän. Siziň maslahatlaryňyz bilen size sala salýan. Hakykat üçin Bilelikde göreşeliňmi? Türkmenistany, türkmen halkyny hakykatlar bilen hak ýola ugrukdyralyňmy, gönükdireliňmi? Hakykat, halallyk, arassalyk höküm sürsünmi? Ýa-da diktatorlyk? Haramzadalar, moral taýdan bozuk. Mahluklar, wampirler, mutgorlar, şolar höküm sürsinmi? Karary siz beriň. Eger hakykat, halallyk, hak, adalat höküm sürmesin, ýene häzirki diktator we şo diktatoryň töweregindäki haramzadalar ýaly, olardanam beter şaýka, bandit, garakçy, ýalan propagandaçy, Wampir topar gelsin diýýän bolsaňyz baş üstüne. Ynha, Türkmenim kanaly siziňki. Men çekilýän. Sebäbi biz hakykaty düşündirip bilemizok. Diýmek, biz bul işi başaramyzok. Şoň üçin hakykat diňlenenok. Şoň üçin hakykat gollananok. Şoň üçin hakykaty gollaýanlar munça ýok. Hakykata seredýänler, hakykaty görjek, düşünjek, seljerjek bolýanlar diýmek munça ýok. Onda köpçülik däl. Diýmek köpçülik haramçylygy isleýär. Ýalan propagandany isleýär. Haramzadalygyň gipnozyny isleýär. Şondan keýp alýar diýmek. Onda ýoluňyz açyk bolsun. Beriň maslahaty, size sala salýan. Hakykat gerek däl bolsa, hakykatlar aýdylmaly däl bolsa, siz islemeseňiz biz näme üçin jan edeli? Biz siziň üçin şu zatlary edýäs. Türkmenistan watanyny goramak, Türkmenistanyň watandaşlaryny gollamak üçin edýäs şu zatlary. Bolmasa şunsuzam biziň günümiz geçip dur. Biz bu ýalan propagandalardan girdeýji gazanýan adam däl. Biz özümizem satmadyk, başga adamlaram satdyrmadyk şu wagta çenli. Hemme subutnamalar bar, göze dürtülip dur. Ýöne hakykaty görmek, seljermek isleýän, hakykatdanam niýeti Päk bolan adam hakykata düşünip bilýär. Haram bilen halaly seljerip bilýär. Haramzadadan ýagşyzada ýasajak bolanok. Istanbuldaky hakykatlara gelsek. Nämä gerekdi şular ýalaky prowokasiýa? Bolýa. Başarsaň başarmasaň diktatorlar garşy göreşmeli. Dogry. Ýöne kim bilen göreşmeli? Päli düzüw, halal, arassa adamlar bilen bileleşip göreşmeli. Haramzadalary öňüňe salyp, öňbaşçy, ýolbaşçy, ýol görkeziji, ýolbelet edip aly-hekgä çokunan ýaly, beýdip göreşip bolanok. Hakykatyň tersine, suwuň akymynyň garşysyna ýüzüp bolanok. Tebigatyň kanuny bilen izdivas edýäňizmi? Tebigatyň kanunyna, akyla, paýhasa, mantyga garşy gelýäňizmi? Ýa siz Ginnes rekordlar kitabyna iň baryp ýatan absurdyňam absurdyny etdi diýip, rekord goýup, öz adyňyzy şeýdip taryha ýazdyrjak bolýaňyzmy? Uzak gije. ýatman çykdym. Stambuldaky wakalar bilen baglanyşykly gaty köp informasiýa, materiallar gelip gowuşdy. Men islämok, men başda aýtdym, şul işe hiç hili goşuljak gäl diýdim. Şu prowakasiýa diýdim men goşuljak gäl. Meň egindeşlem, hak bileleşigindäkiler düýbünden goşulanok. Düýbünden goşulanok hiç hili. Men başda-da aýtdym. Şu kanaly açmankamam meň egin neşirem goşulma şulara şu işlere goşulma ýanaşma gazana ýanaşsaň garasy poha daş atsaň beýniňe syçrar diýişleri hakykat çykdy men bilýädim ýöne ýenede umyt edýädim belki bir adamy bir haramzadalaň gurýan duzagyndan halas edibilsek Biziň armanymyz ýok. Şoň sowabam ýetýä bize diýip, şoň üçin biz egin-egne berip, hak bileleşigindäki dostlarymyz, egindeşlerimiz, ýürekdeşlerimiz bilen şu güne çenli hakykaty baýdak edip, size hakykaty düşündirjek bolduk. Ýöne şu günki gelinen nokatda Adam hukuklary barada karar bermeli, göreşmeli adamlar, aktiwistler, halkyň ykbalynda peýdaly rol oýnabiljek adamlar gynansak-da, şu ýalan propagandadan ýa gorkýa, ýa çekinýä, şoň üçin biziň hakykaty jar etmegimizden, biynjalyk bolýar. Hakykatdan bular ýaly biynjalyk bolunýan bolsa, indi dünýä üýtgedi, döwürem üýtgedi, hakykadam üýtgedi. Indi ýalan hakykat boldy, haramzadalaram ýagşyzada boldy diýýän bolsaňyz, türkmeniň ykbalyny, Türkmenistanyň ykbalyny alahekge çokunýanlara tabşyrjak bolsaňyz, Şolary oppozisiýa, aktiwistlik hereketleri, aktiwistler, göreşiji diýip ykrar etjek bolýan bolsaňyz, reklama etjek bolýan bolsaňyz, onda ýoluňyz açyk bolsun. Üstünlik hemraňyz bolsun. Istanbuldaky wakalarda her altı adamdan beş adam rejime, diktatorlyga işledi. Oýlanyp görüň, näme üçin? Bilinenokdymyşy? Bilinýärdi, aňyrsyna ýetilýärdi. Ýöne, näme gerek bulara? Bulara internetde reýting gerek, PR gerek, reklama gerek bulara. Başga hiç zat gerek däl. Türkmen, ne bir türkmen oglanlar ýanyp gitdi. Indi, indi režim häzir Istanbuldaky, Türkiýedäki Türkmenistan bilen işleşýän adamlara aýylganç derejede basyş edip başlady. Ýene namartladylar. Diktatorlygyň özi däl, indi näme diýä, watandaş watandaş bilen graždanlyk urşuny isleýärler. Watandaş watandaş bilen çaknyşsyn diýýärler. Nädip? Biz siziň biznesiňizi duruzýas. Ýa, şu prowokatorlara, Çäre görersiňiz ýa-da biz siziň biznesligiňizi duruzýas diýerler. Millionlarça adamyň çöregi bilen oýnadyňyz. Nadanlygyňyz sebäpli, alahekkä çokunýanyňyz sebäpli. Boldumy indi şu? Şeýdip göreşmelimi? Absurd bilen göreşmelimi? Guramaçylyk ýok. Strategiýa ýok, hiç zat ýok. Şeýdip göreşmelimi? Türkiýedäki häzirki hökümediň Türkmenistandaky diktatorlyk bilen galp pullary aklaýandygyny her hili hapa bizneslere onlarça ýyldan bäri dowam edip gelýändigini bileňizokmy? Bilmediksireýäňizmi? Türkmenistandaky elhenç jenaýatlary, haksyzlyklary, hakyň, hukugyň, adalatyň, adam hukuklarynyň ýokdugyny şu wagt bildiňizmi? Şu wagt oýandyňyzmy? Bolýa, şu wagt oýandyňyz, şu wagt gördüňiz, şu wagt seljerdiňiz, şu wagt aklyňyz, aňyňyz ýetdi. Siz aktiwist däl. Siz oppozisiýa däl. Aktiwist, oppozisiýa bular ýaly absurd zat edenok, ýalňyşanok. Ýalan propaganda edenok. Allatagalla size şarpyk çaldy. Istanbulda şu etjek bolýan prowokasiýaňyz bilen baglanyşykly. Siz ýene düşünmediňiz. Siz ýene ýalanlara dowam etdiňiz. Ýöne hakykatlar bize gelip dur. Materiallar bize gelip dur. Biz Konsulhananyň içine sokulyp, ýenjilen, gynalan watandaşlarymyzyň kim tarapyndan çykarylandygyny bilýäs. Materiallar bar elimizde. Ses ýazgylary, hemme zatlar bar elimizde. Häzir tutulan oglanlar bilen baglanyşykly. Şolary oda sürüp, şolaň arkasyndan öz reýtingini galdyrýan alahekgeleň, haramzadalaň hiç zat edip bilmändigini ýene hak bileleşigindäki adamlaň adwokatlarynyň özleriniň aladasy bilen şul oglanlaň tutulanlaň halas edilmäge çalşylýandygyny materiallar bilen öwrendik, subutnamalar bar. Hakykat ortadaka. Näme üçin hakykaty gizlejek bolýaňyz? Aýdyň şony maňa. Şony maňa düşündiriň. Näme üçin hakykaty üýtgetjek bolýaňyz? Ýalany hakykat etjek bolýaňyz? Ýalňyşyňy boýnuňa almak kynmy? Hiç zat edip bileňizok şu temada. Tutulýan adamlary hiç wagt siz çykaryp bileňizok. Siz aktiwist tutdurýaňyz, aktiwist pida edýäňiz, ýöne aktiwistleri hiç wagt siz çykaryp bileňizok. Işi bilýän, şu işden başy çykýan, tejribesi bolan, ýüregi päk bolan, tebigatyň kanuny bilen garmoniýasy, sazlaşygy bolan, Allatagallaň güýç-gudraty bilen sazlaşygy, garmoniýasy bolan adamlar Allatagallaň goldawy bilen çykarýarlar bileleşip. Hakykata garşy gelip, hakykat bilen göreşip, hakykata garşy söweşip, hakykata garşy arz-şikaýat edip, hakykatdan nägile bolup, bul işler edilenok. päliňizden gaýdýaňyzmy? Indi ýalan propagandalary goýýaňyzmy? Ýa bütin siziň aýdan ýalan propagandalaryňyzyň subutnamalaryny Istanbuldakylar çykyp ses ýazgylary bilen bütin materiallar subutnamalar bilen görkezsinmi? Ine bulam ikinji maslahat, ikinji sala. Men halka ýüzlenýän, watandaşlarymyza ýüzlenýän. Birinji, gaýrat edip maslahat beriň. Hakykatlar üçin göreşmäge gerek barmy ýa ýokmy? Hakykatlary aýtmany goýalyňmy ýa goýmalyňmy? Eger hakykatlary aýtjak bolsak, odna Döwletbaý han nyşana alynmaly däl. Eger nyşana aljak bolýan bolsaňyz ana, alyhekgeler we alyhekgelere çokunýanlar bar. Şolary nyşana alyň. Ýok! Bize üçünji diktatorlyk gerek. Bize üçünji diktatorlyk häzirki diktatorlykdanam ýüz esse, müň esse aýylganç bolsun. Biz şulara çokunjak, biz şulara ynanjak. Şularyň ýalan propagandalary bize Keýp berýär. Biz şuň gipnozynda diktatorlyklaryň bizde galdyran trawmalaryny ýadymyzdan çykarýarys wagtlaýynça diýýän bolsaňyz, baş üstüne, ýoluňyz açyk bolsun. Siziň edýäniňiz, etjek bolýanyňyz, etsem diýýäniňiz tebigat bilen, Allatagalla bilen hiç hili sazlaşygy, garmoniýasy bolmaýan şol taryhdaky halklary, jemgyýetleri ýoldan çykaran, alahekge çokunan toparlary, halklary, jemgyýetleri, Allaň pelaketine duçar bolan jemgyýetleri täzeden döretjek bolýan haramzadalary gollaýan bolsaňyz, şolary oňlaýan bolsaňyz, Siz şony etjek bolýaňyz şu wagt. Şol döwüri yza getirjek bolýaňyz. Lut kowumy ýaly kowum döretjek bolýaňyz. Jemgyýet halk döretjek bolýaňyz. We şuny gollaýaňyzmy? Şular diňlensin. Şular reklama edilsin diýýäňizmi? Beriň kararyňyzy, aýdyň. Eger şeýle diýýän bolsaňyz, bolýar. Günäsi siziň boýnuňyza, biziň boýnumyza däl. Çekilýäs. Ine iki sany maslahat, iki sany tema. Şu temadaky il ulusyň berjek kararyna, netijesine garaşýan. Şoňa görä-de mundan soň hereket etjek. Men ýadadym. Uky ýok, öz halal maşgalaň bilen adaty bir durmuşyň ýok. Kim üçin? Kimiň üçin? Biz kimiň üçin durmuşymyzy, ykbalymyzy bozduk? Kimiň üçin Watanymyzy terk etmeli bolduk? Kimiň üçin, näme üçin? Näme üçin biz sürgünde? Hakykat üçin. Hakykat bilinsin diýip. Bize hakykatlary, hakykatlar baradaky materiallary, faktlary kimler iberýär? Türkmenistanyň içindäki hakyky göreşijiler iberýär, halal adamlar iberýär. Hawa, indi şol halal adamlaň şu göreşini, şu hakykaty bütin dünýä ýaýradyň diýýän göreşini Biz duruzmalymy, togtatmalymy? Onda şu haramzadalaň alahekkä çokunýanynyň reklamasyna nobat bermeli. Şolar çyksyn her hili bolsun ekranda, adamlaň aňyny paraliž etsin, zäherlesin, ysmaz etsin, soňam futbol topy ýaly, peşmek ýaly şemal haýsy tarapdan öwse şo tarapa gidýän bolsunlar. Köki bolmasyn adamlaň, aň-düşünjesi bolmasyn isleýäňizmi? Edil diktatorlar ýaly, faraonlar ýaly. Bolýa. Eger şony isleýän bolsaňyz. Men gaty görmeýän. Çynyňyzy aýdyň. Hakykat sizi buýunçalyk edýän bolsa, hakykaty eşitmek islemeýän bolsaňyz, görmek islemeýän bolsaňyz, bizem sizi mejbur etmeris. Özümizem mejbur etmeris. Kanaly ýa ýaparys ýada birine tabşyrarys wessalam ine meň size soňky sözüm we iň soňky haýyşym maslahat beriň sala salýan Alla ýaryňyz bolsun. Hakykat üçin göreşýän biz soň ýene günäkär bolýanam biz Hüjüm edilýänem biz, töhmet atylýanam biz, şyltak atylýanam biz. Şumy adalat? Şumy siziň adalatyňyz? Şumy adam hukuklary? Şumy demokratiýa? Şumy adamçylyk? Şumy ynsaplylyk? Şumy wyždanlylyk? Päliňiz ýoldaşyňyz bolsun!